Passoltu f'dawn il-ħinijiet jina ta' novella nselmilkom u natikom merħba għal edizzjoni oħra tal-programm Ek naħsibha jien programm fejn ta' kull ġimgħa niddiskutu diversi suġġetti li joqtuna mill-qrib dejjem li lim mill-politika biex flimkien mal-mistednin tiegħi u anke magħkom is-semmija niddiskutu dawn is-suġġetti illi xi kultant mhux dejjem joġbuna kif huwa is-suġġett tal-lum forsi anke għal xi ħut Min ra anki l-mezzi soċjali, illum iddeċidejna nitkellmu dwar ir-ritwal tal-funerali, nafu li l-ħajja hija li hi u ħadd ma jista' jaħrab il-mewt u għaldaqstant tajjeb illi anke nitkellmu fl-isfond anke tal-aħħar jiem fejn rajna li kien hemm persuni Maltin illi wkoll kienu kien ħaqqhom ikollhom funeral dinjituż minkejja l-fatt illi ħadd ma mar għalihom għall-fatt illi dawn ma kellhom il-Ħadd aktar illi jiġi minnhom jew inkella ħadd ma kien jaf bihom wara li mietu. Miegħi fi studio bi pjaċir għandi tliet protogonisti, għandi lil Dorita Mifsud li hija membru tal-familja li responsabbli mill-kummissjonati tal-funerali, tieħu ħsieb il-funerali, għandi lil Dr. Matthew Aġus li huwa nutar, li ħanaraw anke mill-aspett notarili u legali ta' fejn jidħol il-funeral u anke drittijiet fejn tidħol it-testment u l-obbligi li għandhom jagħmlu l-werrijiet ta' fejn ikun hemm dfin imniżżel jew inkella funeral mniżżel fit-testment, kif ukoll għandi lill-Imam tal-Komunità Aħmadija Musulmana Lajk Ahmed Atif. Grazzi talli qegħdin miegħi dalgħodu s-Sibt, naf li kollha tkunu mħabbtin, fil-fatt protagonisti li jkunu mistednin dejjem Jgħiduli rnexxilek iġibna l-lavorja s-sibt inkunu rridu ħalina, imma grazzi li ta' qegħdin miegħi. Grazzi tal-istedina.
Grazzi. Intom is-semija nixtieq li tipparteċipaw magħna speċjalment anka dwar il-tradizzjonijiet li kellna fejn jidħol il-funeral kif kien ikun iċelebrat matul is-snin anka bħala fejn jidħol il-vistu anka l-ilbies li konna mmorru bih fil-knisja, il-proċedura li kienet issir meta dak li jkun anka kien imut id-dar, eccetera, eccetera. Il-numru ta' telefon stana 21 to 30101 u nfakkarkom ukoll nkunu konċiżi ħalli nagħtu anka spazji lil kulħadd. Mela, wara dik l-introduzzjoni qasira xtaqt tibda biex nispjega ehm, ftit illi minn dak l-esperjenza li kelli inti għaj abbati meta kont tfal u hawnhekk issa anka Dorita forsi anka tidħol biex forsi anka titwistja naqra tikkoreġini ftit ehm, kif qed jinbidlu jew jinbidlu il-proċeduri tal-funerali f'pajjiżna. Jiena niftakar meta kont żgħira bati qed nitkellmu madwar 50 sena ilu, skużawni, kont niftakar illi meta kien ikun hemm eh, mewt, u speċjalment meta l-persuna tmut id-dar, kien ikun hemm proċess partikolari. L-ewwel nett nixtieq nieħu spunt minn dan illi ma naħsibx kienet idea tajba li aħna labbatin iżgħar ta' seba' snin, tmien snin, tmur il-funeral, tmur fid-dar ta' dak li miet u flimkien mal-qassis tibda l-proċess tal-funeral. Meta kien imut id-dar, niftakar li konna mmorru d-dar mal-qassis u jekk ma jkunx għaddew 24 sija issir il-quddisa u mbagħad konna mmorru nuħduh f'kamra oħra kamra mortwali fiċ-ċimiterji rispettivi. Spjegana naqra anka mill-istorja kif din il-proċess inbidel tal-funerali. Eh, qabel kienu Qabel kienu jmutu d-dar, mm. ma kienx jaw ħafna jmutu l-isptar. U meta kien rridu jaddu 24 hours. 24 sija bil-liġi tas sanità U għada. Għada. U meta jisir il-funeral kienu għadhom ma għaddew xi 24 hours joħduhom fil-kamra tal-mejtin taċ ċimiterju. Mbagħad l-għada fil-ħodu kienet tkun issir id-difna. Naġġaw morru l-abbatini mal-qassis u toqgħod u jiftħu t-tabut, eh? Minn inti tkun tfal u jaġi ftħol it-tabut qudiemek. Hekk kienet il-proċedura le? Il-familjari kien jaġew jiġu għad difna Naħseb. Eh, niftakar, xi ħaġa għandi idea żgħira. Illum x'inhu jiġri? Ġifieri jekk imut id-dar, kif il-proċedura? Illum jekk imut id-dar, il-biċċa kbira joħduhom il-kamra tal-mejtin, l-isptar. Ta' Mater Dei. Imma għat minn għot juri xewqa li ħalluhom id-dar. Ġviri, il-sanità tħallik iva, id-dar. Mela, mela. Imma mxie proċedura ġdak imut. Le, le, le, la joħroġ iċ-ċertifikat. Tal-mewt. Tal-mewt minn it-tabib. Mhm. Tista' tħalli id-dar, tista' tuża l tuħdu l-isptar. Imma was li ħallejni id-dar. tal-bniedem. Eħe, issa naraw ma nutar xi konna miktub fil funeral ser jibda minn hemm. Imma was li ħallejtu d-dar da, u da probabbilment kellu numru ta' mediċini, irid isir xi proċess. Wieħed, eżatt intuħ nġibu wieħed mill-kama tal-mejtin li jieħu ħsieb il-kama tal-mejtin jibbalz magħhom, jilbishom. Kollox jiġifieri dak il Proċedura bħalma ssir l-isptar. Imma minn flok hija il-kamra tal-mejtin tal-isptar hija ġodaru. Ġifieri da servizz jingħata u kull parti jieħu ħsieb il-kummissjonat. Kollox aħna naqalgħu kollox aħna tal-funerali jieħu ħsieb. Jieħu ħsieb kollox hu.
U mbagħad il-funerali jibda mid-dar. niġu nieħdu t-tebu tid-dar, mbagħad norganizzaw il-funeral minn hemm. Minn flok mill-isptar nieħdu mid-dar għall-knisja u mill-knisja mbagħad taċ-ċimiterju jew kremazzjoni. Għax se niġu għalija wkoll, se niġu għalija wkoll. Għandu naqra fuq hekk nutar, mela. Ovvjament intom magħruf għal żewġ affarijiet. One, biex tiġu anke tagħmlu t-testment, ħanibda minn hemm. Mhm. F'mument li persuna xtajt il-liġi. Libt fuq il-ħajja minn inti, timur ftit qabel il-mewt. Ftit ftit imax inti ovvjament tkun ħaj biex tagħmel testment, mhux hekk nutar. Ħalli ntwa daqsxejn biex xira umoristika wkoll, ħalli ma nħallu daqshekk serjeż dalodu dalodu ma tantx taħtilkom l-aptit. Imma Qabel, meta jisir il-testment tajjeb, ġili kunem ċirkustanzi ta' malajr, ġifiri inti ġili ġili il-persuna tkun trit li jisir testment mill-ewel. Minna ma ħan tħol għal moment ta' il-persuna tkun mentalment sana. ħanħalli għalissa fil-ġem. Ikunem testmenti fej jikdbu il-ritual tal-funeral? Qabel ma wieġeb il-mistoqsija tijak, rigward it-testment meta xi ħadd jitlob lil nutar jagħmel testment, tajjeb li ngħidu li l-liġi lin nutar tobbligah li jrid jagħmlu t-testment. Anytime.
Fieri jekk xi ħadd jitlob li jagħmel testment tobbligah fil-kapitlu 55 tal-liġi ta' Malta issemmi li lin nutar huwa obbligat jagħmel testment. Kwalinkwe ħin, fieri bil-lejl, binar, Imma mbagħad ehm, tittara l-każ xi jkun, fieri jekk tmur inti l-isptar. Ovvjament, good practice titlob ċertifikat mediku biex tara ta' psikjatra biex tara. Is-saħħa mentali tal-pazjent. Għax ovvjament aħna maħniex intiżi biex naraw. Għalkemm m'intix obbligat bil-liġi, le? M'intix obbligat. Imma huwa fid-dmir tan-nutar. Naħseb huwa fid-dmir.
Għal kulħadd. ċertu ċirkostanzi ta' ngħidu ċertu żminijiet ta' ċertu nies fejn ikunu, jkunu l-isptar. Ehm, Allura, allura nibdew minn min dak il-punt, minn punt ta' tluq. Issa, rigward il-mistoqsija tiegħek. Li speċi jisma' mela jista' jkun hemm miktub fit-testment ir-ritwal il-proċedura x'tip ta' funeral nixtieq jien. Di kienet komuna ħafna fil-passat, jiġifieri qabel kienu kienu jsemmu eżempju li jixtiequ li għall-funeral tagħhom ikun hemm quddies Gregorjana ta' xar eżempju, li tkun kantata mill-Knisja. U għada, mux għed li madix, ma naqsem, naqseb anzjani. Eżat, naqset, naqset. Ovvjament, ovvjament, diment li miktuba l-eredi jekk hemm xi ħadd li jixtieq irdu jonoraw dak dak il dak il-liġi tikkontempla. It-testment huwa b'saħħtu minnu nnifsu, firri mm. jekk hemm xi ħadd mill-eredi li jixtieq li jonoraħ, jista' jitlob l-eredi l-oħra li isma' It-tagħlija ħalliet hekk, irridu nagħmlu hekk. L-agħar jekk l-eredi kollha ma jkollhomx interess jagħmlu dak li xtaqet il-mejta jew il-mejjet u ma ssirx. U fil-verità tista' ssir bejnietom li ma jagħmluhiex għax jgħidu ma nix għalfejn nagħmluha. Hmm.
Ġifieri ma jkunux qed iksru l-liġi hekk. Qed imorru kontra xewqat tat-testatriċi jew testatur li tagħmel testment. Mhm. Imma jekk kien hemm xi ħadd li jixtieq jimxi fuq dik il dak l-artiklu jrid jista' jobbliga l-oħrajn irridu nagħmlu dan dan dan il-pass biex wettqu x-xewqa ta' min ħalli ta' testment. Ħaniġi aktar tard dwar imbagħad il-punt tal kif jitlaq il-testment mill-mewt. Għatif, intom bħala komunità Musulmana ikollkom miktub kif il-mejjet qabel ma miet xtaq jew intom bilfors timxu mar-ritwali Musulmani biex issir id-difna? Kif inhi l-proċedura? L-ewwel nett nirringrazzjak għall-istedina tiegħek u suġġett huwa importanti għax kif diġà qed sewa qed inti li ħadd ma jista' jaħrab mill-mewt. Ħadd ma jixtri għall-mewt. Ma jixtri ma jixtiex imma ħadd ma jista' jaħreb. Din hija realtà li kull bniedem għandu jiffaċċja fl-aħħar ta' ħajtu. Għalhekk il-fundatur tal-Komunità Ahmadija jgħid li il-bniedem għandu dejjem iżomm f'moħħu il-mewt, għax meta l-bniedem jiftakkar u jżomm f'moħħu l-mewt, ħafna affarijiet tiegħu jsiru aħjar. Meta ninsew il-futur tagħna, il-bniedem imbagħad jagħmel xi jagħmel għax ma jagħtix każ, għax jinsa li ladarba għandu biex jitla' minn din id-dinja u imbagħad iwieġeb għal xogħlu. Fil-Iżlam, il-Musulmani aħna Ħafna drabi inżommu ir-ritwali Iżlamiċi għal funeral tal-persuna imma jekk il-liġi ta' pajjiż mhm. titlob għal xi ħaġa partikolari, allura aħna obbligi biex nobdu din il-liġi. Imma jekk liġi jagħti permess li l-Musulmani jistgħu jiddiffnu u jagħmlu funeral kif jixtiequ huma skont ir-ritwali tagħhom, allura inżommu r-ritwali Iżlamiċi. Fil-Iżlam, jekk nispjegalek ftit, meta l-persuna jmut, anke inżommu d-dar. Imma fil-pajjiżi Iżlamiċi, il-persuna mejta tibqa' il-ġisem tiegħu tibqa' fid-dar. Imma jekk il-liġi tal-pajjiż tgħid b'mod ieħor, pereżempju jinħasseb Ġermanja u l-Ingilterra, ma jħallux il-persuna mejta biex jibqa' fid-dar, allura għandu biex imur fil-murtarju. Għax dawk għandhom il-funeral services, għandhom iċ-ċentri wkoll tista' toħodhom f'dawk li ħanħam Malta għadna m'għadniex li jkollok post partikolari fejn bat tagħmel riċeviment issa niġu għalih aktar tard kif qed isiru barra minn Malta. U hemm hemm għandna biex nobdu l-liġi. Il-liġi tal-pajjiż. Imma jekk jekk il-liġi ma tajx xi ħaġa, allura eh, inżommu eh, meta il-persuna eh, imut, nagħtu il-ħasil, naħslu, imbagħad nagħtu ħwejjeġ, ħwejjeġ idu- għandu jkun eh, trab mhux mejħuta u għandha jkun trab abjed kollox mhm. u imbagħad nirrepjaw kif nirrepjaw xi ħaġa il-persuna għandu jkun fi dik il-libsa bajda mingħajr mhux mejħuta. Mingħajr tebut, mingħajr tebut. Lef, eh, imbagħad imbagħad eh, nżommu fit-tebut. Imma dak fi xi pajjiżi Musulmani ma jnużawx ma jużawx il-tebut għax mhux kull ħadd jilħa biex jixtri u xi drabi anke eh, ma nużawx. Illum il-ġurnata, pereżempju fuq jekk xi ħadd imut f'Malta, żgur hemm għandu jkun tabut għax dik ritwal tal-pajjiż u pajjiż naħseb il-liġi wkoll titlob għal xi biex il-bnidem għandu il-persuna mejta għandha tkun fit-tabut. Imma jekk liġi ma titlobx F'ħafna pajjiżi Islamiċi, il-persuna mejta ma jinżommux fit-tabut imma fil-normali fu xi ħaġa imbagħad indifnuha u anke difna għandha tkun kemm jista' jkun malajr għax il-persuna il-qadis profeta Muhammad eh, qal li huwa aħjar li ndifnu persuna mejta kemm jista' jkun malajr sabiex Raġuni hija li sakemm il-persuna tibqa' quddiem il-qraba u l-għeżież jibqgħu f'niket. Mm. Allura kemm jista' jkun eh, neqsu noqosru il dik it-tbatija tagħhom. It-tul, però jgħaddu 24 sija dejjem. Le, jekk jekk eh, il-pajjiż jippermetti qabel titfruħ qabel. Iva, jekk liġi ma titlobx Allura aħna nagħmlu pereżempju jekk il-bniedem imut filgħodu, sal-għexija nagħmlu funeral. Għal-lavori ma dewx 24 siegħa? Le, għax jekk il-liġi ma titlobx, allura m'hemmx m'hemmx bżonn, għalhekk kemm jista' jkun malajr. Imma di, eh, skużani waqaftek din din daħlet għax jgħidu, jgħidu illi kien hemm min kellu sintomi kollha jidher li huwa mejjet hawn Malta u mbagħad isur raġa għam jew whatever jew nkella. Ġili hawn min jgħidlek ma nafx kemm verek u jir se jew le. Ġili sabu jgħidu fil-qabar nies li kienu kienu għaw għamu jew whatever u sabhom kronċjat kemm xi darba lura fis snin Dawk eċċezzjoni hemm eh. isiru kull imkien imma ir-regoli ma nagħmlux fuq eh, exceptions, regoli huma normali. Ma saraħtina moħna li għaw Malta qabel 24 sija zgoċ il-liġi jek. Jek jek jek titlubak, għanna għanna obbligi li timxu mal-liġi tal-pajis. Mal-liġi. Għanna naqra fuq Dorita, jina sam għamil zmin għasrit nadim fej ċimiterju, mux dil-ġimma l-ġimma l-ħra mot nippassiġġa naqra mill-satendu fil-ċimiterju tal-addororata. U vera, You come to terms with, with, with reality, ġifiri ta' realizza kemm il-ħajja ma tix ittija importanza żejjed. Fakkar naftit naqra, naf li nanu tijak kienu kol fizmin bil-karozzinek, tal-mejtim dik il-rixa s-sewda, li għet narawm u kol dal-axħaraw minni jisu jitħajjar u kol. Minnu delettan. Il-proċedura il-lum, kif in il-lum wieħed X'għandu jagħmel eżattament b'mod qasir meta xi ħadd kellu esperjenza tal-mewt fil-familja? Minn fejn irridu nibdew? Mela,
meta jmutlok xi ħadd fil-familja, dejjem speċi meta jmut id-dar, ah, meta jmut l-isptar, ħanibdew minn hekk. Mhm. Eh, iċempel un patil tal-funerali dak il-ħin, ah, mhux dak il-ħin, jieħdu t-temp tagħhom. U minn hemm mbagħad aħna nintaqgħu magħhom. Mm, interessanti.
Eħen.

Tismagħhom kollox. U mbagħad minn hemm nibdew proċedura x'jixtiequ, jintaqgħu l-familjari, l-biċċa l-kbira ta', u mbagħad nibdew niftehmu magħhom x'jixtiequ rigward il-funeral. Nibdew bil-partikolars, x'jismu l-mejjet jew il-mejta, e, x'jixtiequ, l-ewwel ma nibdew fejn ħajsir il-quddies, fejn jixtiequ l-knisja għax mhux dejjem Ikunu jippreferu l-knisja fejn kien joqgħod. Dik iva, ħafna drabi ġieli ssir anke minn fejn kien ir-raħal oriġinali. Eżatt, minn fejn twil, ġieli jkunu jridu mm. jew fejn kien jixtieq imur kien jħobb imur jisma' l-quddiesa. Ekku, ekku.
Dik ma tagħmilx differenza, fejn jixtieq. Dejjem ovvjament jekk il-knisja partikolari kollha l-ħin Eżatt. Ma kienx hemm xi funeral ieħor Għax ġieli smajna tliet darbit il-qampina tal-mejtin tal-qormi San Bastjan tismagħha tgħid mela kien hawn xi tlieta l wara xulxin. Tiġi ħabta hekk, multu kollha f'daqqa. U mbagħad nibdew niftehmu x'jirrikjedi, x'iridu. Norhom it-tebuċ tipi ta' twiebet, sanzi, norhom il-fjuri kif jixtiequhom. Okay.
mużika, xi jixtiequ jew inkella jekk ma jduhom bl-obbligu jekk ma jqumdomx il xi ħadd jaqla' huma. Okej.
Semmit il-mużika ħalli nkun daqsxejn hekk dak ehm, imqareb. Qed tidħol daqsxejn ehm, stil ġdid ta' mużika hawn fis-sens illi ehm, hawn min jażel illi f'parti tal-qudisa tal-funeral idoqqu xi mużika differenti. Hekk, dik xewqa ta' minn tkun tal-mejt jew tal-qraba ħafna drabi. Naħseb tal-familja. Naħseb iktar tal-familja eh. ġieri. Imma dejjem iridu jieħdu pari mill-qassis. Għax mhux kol Mill-arċipiet jew kappillan. Jixti, għaw minn kun irrid diski tal-knisja.
Bil-fors. Dejjem ngħidulhom ħudu parir minn il-qassis. Jina ġili ċerta jtfunilhom, u xi diski u għaw minn. Għax forsi tkun diska pop. U eh, pati kollom xi diska partikolari li ma tmux għal waqt il-funeral. U mbagħad nagħmlu l-ispikers barra fejn il-bieb tal-knisja u hemmhekk hemmhekk il-biċċa l-kbira jħalluk. U qed tidħol di hekk ta' spiss illi f- Iva, f- per eżempju, milux kelli wieħed għannej. Mhm. Daqqewlu l-għana. U kif- Qabel wa- ma- ma poġġejnih fil-karozza tal-mejtin. Għadu fuq it-suntier idoqqulu ftit għanja. Ekku. Eh, Diski li kienu jħobbu. Eżempju.
Jiena riċentament rajt In-nijiet. In-nijiet. Tal-festi.
Ekku, ta' żgur, riċentament għaddejna wieħed fejn da l-innu tal-qaddis partikolari. Li rajt ħaġa ħaġa li bqajt impressjonat, da kien hemm kien hemm kien hemm persuna li kienet taf li ħatmut barra minn Malta, taf ġifieri tellgħu vera ħadd pjaċir biha. U da rekordja lilu nnifsu qabel ma miet. illi waqt li qed iniżluh fit-tebut qed itektek oħorġuni minn hawn kemm hawn dlam u waqt id-difna tiegħu għamlu dik Għaw, bdew to play kif tajt bil-Malti, għaw, bdew doqqu l-vuċi ta' dan il-mejjet. U fl-istess kien iżlet bissima, għaxaw, għaw minn juħoda b'serjeta kbira, Jiġifieri niftakru kienu jġibu l-bekkejja, fi żmien kienu jġibu it-tfal tal-istituti, msieken joħorġu għal funerali u Malta. Ġifieri kulħadd bl-iswed illum għaddiju iswed, illum jew bil-kulur jew bl-abjad, eċċetera. Illum ċelebrazzjoni m'għadux funeral. Jiena niftakarni il-mużika tal-funerali, id-dieqa, niftakar song partikolari ħa ngħidha. Il-Mulej u d-dawl u s-salvazzjoni. Iktar ma tkun depressed, iktar ikomplu, għalmenu tidħol il-knisja u tisma' l-Ave Marija dejjem mod ieħor. Speċjalment ta' Guno jew nkella xi Ave Marija oħra. Kif inbidel hu? Kompli ħalli ma għax jiena minn ħaġa l-oħra. Orrejt, orrejt.
Torihom il-fjuri, x'tipi ta' fjuri, kont qed ngħidlek il-karozzi tal-mejtin illum.
Hemm għażla għandek għażla.
Għandna l-għażla x'issa għandna l-ġodda, issa bil-Mercedes u għandna għalina aħna. Ma tkun qatt tirkeb il-Mercedes u tirkeb għal dakinhar jew il-Jaguar. Ili 19 years, mejju li ġeħna laq 19 years insuq il-karozzi tal-mejtin. Issa mqaw nammirak. Kont l-ewwel mara.
Nammirak għaliex jiena kan ħares lejn il-karozza niddejja tal-mejtin naħseb wara. Missieri ġabu.
Kien pajunier missierek u fil-fil. Missieri dejjem f'daxxu. Kien nannu. Ekku, ekku.
Missieri minn meta kien żgħir dejjem jaħdem da xogħol. Niftakru. Jien meta kelli 13-il sena kont immur ma' missieri wara l skola Moħħi dejjem. Il-funerali. Iva, dejjem kelli dik. X'gosti għandek?
Ma, ġiddem meda. Dejjem indur ma' missieri mur il-garax miegħu dak ismi kien jagħmel it-twib ta' Malta kont noqgħod ħdejh. Kien jaħdem omu?
Ejju, qabel. Kien jaħdem omu. Sallum nimportawhom minn barra. Ah, ok, ara.
Għas kont taf li nħadmu Malta. Jekk imur tal-familja dejjem imur miegħu. Jekk imur jagħmel il-qadi rigward il-funeral. Allura tiġifieri jitraw imsew fih. Eżatt.
Mbagħad fit-2006 ħareġ il-karozzi tal-mejtin il-ġodda l-Mercedes dak iż-żmien kellna l-griżi u s-suwed u minn hemm bdejt nowwel insuq. Kont l-ewwel mara. Imma u bdejt il-funeral ukoll. U taraf fil-funeral.
Mela man-nies. Naqblu li għalmenu tagħmilek naqra Eh, pozittiv tara tara tara tara persuna bħal għax babli u speċi. Issa llum għandna għandna wkoll il-ġagwar, ġibna l-ġagwar l-abjad u l-gris. U dik turum eh, tip ta' karozzi li hemm. kollox. U anke l-abjad, l-abjad m'hemmx anzjani jew żar, għax mela. l-abjad iktar jitu magħruf għaż-żgħir, illum anke anzjani. Qabel ma naraw il-ħlasijiet tan-nutar, dak bad nitkellmu fuqhom iktar tard. Da bħal tiġ għandek il-prezzijiet, kif huma l-prezzijiet tal-funeral, jista' jkollok funeral, eċċezzjonali, se jkollok funeral. Skont x'tordna, eh. għax inti funeral tirrikjedi santi, fjuri, mużika, mużika, il-karozza tal-mejtin, it-tabut, hekk iridu il-karozza tal-familja. Mażgur.
Ċimiterju bil-flus. Illum. Eh, kod biex tifhem bil-flus. Mela hija, illum iċ-ċimiterju sar tal-dollar ta' ġifidej il-privat, allura titħallas. Mhm. Titfnu fir-raħal, titħallas ukoll. tal-irħula, kollox bil-flus, knisja, kollox irrigedi bil-flus. Ma skonx tażel, dejjem x'tkonx tażel. Tinara extreme, bieħed wieħor xi prezzijiet żgħar hekk, extreme. Eh, dejjem jiġi kisu mal-2000. 2000 u tkollok funeral deċenti. Eżatt. Dejjem tidhom 2000. Mhux gravi gravi laqqas.
Hemm eh, iktar, għax inti mbagħad x'kont x'tagħmel u mhux kulħadd l-istess, pereżempju aħna nof ix-xogħol tagħna twibet inġibuhom aħna minn barra. Allura inti karozzi tagħna, allura ta' misa tqabbad il-ċaħat ħajħu l-Kummissjoni, il-Kommissjoni. Isek tixtieq tgħid xi ħaġa nu eh, Tajjeb li ngħidu li l-funeral u l-ispejjeż tal-funeral imniżlin fil-liġi li wieħed jista' jiġbed il-flus minn tal-mejjet mill-ewwel. Qabel ma jinfetaħ it-testament. U l-ħsieb huwa biex kien hemm funeral deċenti u jekk m'hemmx eh, flejjes ma jdumux jew jew inkella. Eh, tajba.
Għax il-liġi tgħid li l-funeral jitħallas jista' jitħallas mill-flus tal bat jinfriża kollox. Il-bank jista' joħorġu l-flus tal-funeral. Against against receipt.
Ċertifikat tal-mewt. Eħe, mela, mal-kont tipprovdilhom iċ-ċertifikat. Imma mhux uffiċjali.
Tal-Knisja Firi, eżatt, għax l-uffiċjali. Duma joħroġ. Le, le, le, le, modix il-ċertifikat tal-knisja. Issa le. Issa niprovdu l-om, aħna meta il-tabib l essi ċertifikat. Dak jien għadda eh, minn tas-senità. ċertifikat tal-mewt.
Eżatt. Xinta propja. Joħroġ tas-senità. Aħna namlu l-om il-kopji, il-ċertifikat tat-tabib u dak tal-berja li kun jista' jindifen, li kun ħareġ minn tas-senità. U bihom jmorru l-ewwel jmorru jagħmlu l-qadi bl-ID card u s-social service biex iwaffqu l-pensjoni u hekk. U mbagħad bihom inti nerġa' nagħtuhom ċertifikati oħra bħalhom u jmorru l-bank bihom. Biex ikunu jistgħu.
Nagħmluhom kollox mal-kont u mmexxuhom pass pass x'għandhom ma dak kollox wara l-funeral. Għatif, intom bħala spejjeż tal-funeral huma wkoll hekk b'xi mod f'dan ambitu? Aħna nemmnu li meta il-persuna tħalli hemm diġà telfa kbira għall-familija u m'għandux ikun spejjeż jew piż fuq il-familija għax diġà fin-niket. Fil-Iżlam anke meta il-persuna tmut in-nies ġirien jew il-komunità jew qaraba għal tliet Ġranet saħa anke jipprovdu l-ikel għalihom. Hmm. Jiġifieri fuq dawk il-mumenti m'għandhom l-ebda spejjeż. Anke l-ikel jiġi provdut minn ġirin, minn qraba, minn ħabib, mill-komunità. U hekk nżommu dik ritwal anke f'Malta, pereżempju jekk xi ħadd imut fil-komunità tagħna, Jien u mara insajru ħafna drabi għalihom jekk mhux għal tliet ġranet għall-inqas għal ġurnata jew għal jumejn. U nagħmlu sabiex dawk ir-ritwali jibqgħu hemm. Spejjeż ma jkunux, e anke e anke il-xnajdu il-trab tal-mejtin huma Eh, nagħtuhom bi xejn. Anke n-nies iġibu, eh, issa ma nitkellimx dwar Malta, x'Malta hemm għandna biex bal nieħdu servizzi. Imma jien nitkellem bħala bħala l-Islam ġenerali. U hemm in-nies jekk hemm jekk il-persuna eh, li tmut għandha biex nieħdu il-bod, in-nies il-ġirin, il-komunità huma jġibu l-karozzi u l-affarijiet tagħhom u anke qraba għax huma dejjem eh, iħossu ħafna diffiċli u ma mm. jinħallhomx biex huma isuqu sabiex nagħtuhom Faraġ nagħthom serħan ta' moħħ u ngħidlhom li aħna magħkom f'dawn il-mumenti diffiċli. Għax dak dak huwa li meta eh, jew kol eh, riċerka u jien nemmen bħala il-persuna li nemmen fil-reliġjon li meta il-persuna huwa fin-niket jekk nagħtuh serħan ta' moħħ, jekk inkunu miegħu madwaru fuq dak dawk il-momenti, il-problema jew dik kif iħoss qed tonqos ħafna malajr u l-bniedem jerġa' lura f'ħajtu fl-eqser żmien possibbli. Imma jekk hemm għandhom ħafna spejjeż huma wkoll jaħsbu minn fejn, kif, da, duk, fimt, hemm ħafna affarijiet. Għalhekk l-Iżlam jgħid li meta hemm isir xi ħaġa ah, il-persuna tmut, in-nies ta' madwarhom għandhom jagħmlu minn kollox Kemm jifilħu bi jagħtu serħan ta' moħħ lil dak dik il-familija. Ħa ngħid xi ħaġa umoristika ma fl-istess ħin inkwetanti. Xi kultant qas inkunu nafu li mitta ma ġembna llum. Ġifieri din oħra tkun ilek ma tarax xi tliet erba' u tgħidilhom Għidlek dak mi ġed ifnuħ. Ġifiri, hija realtà, issa qed noħodha. Hija realtà. Tanta dejjem bil-ħajja maġla, li qas inkunu nafu l-ġirien hekk għadhomx ħajjin jew le. Jew nkella għar minn hekk, għar minn hekk nindunaw bir-riħa. Mhux l darba f'Malta, indunaw illi eh, ċerti nies mietu, u ndunaw wara xi deset ijiem wara ndunaw imħabba l-offensive order li kien hemm. Infakkarkom. Tanu xi ħaġa żgħira għax anke dak il-żmien tal-nikket u għal tred ġranet fil-Iżlam u għal tred tliet ġranet, in-nies ta' madwarhom, il-ġirien, komunità, nibqgħu nżuru l dik il-familja l-tliet ġranet sħaħ. Hawn Malta, hawn Sabiex, Malta. sabiex nagħtuhom kemm jista' Appoġġ, jkun appoġġ. appoġġ. Imma u Malta tidħol ġifieri ġieli jagħmluhom fil-obituaries. Illi l-familja ma tixtieqx tilqa' nies id-dar. Iktar inqata' tass. Għax ma huma ma narajx li b'xi mod vera ma jkollokx ħadd nies. Mhm. Forsi, imma ħafna mill-avviżi tinstema ta' il-familja tixtieq tafza li tixtieq tara n-nies id-dar. Infakkarkom li qed issegwi l-programm hekk naħsibha jien, illum qed diskutu suġġett daqsxejn eh, pjuttost mhux daqshekk feliċi, qed diskutu il-funerali miegħi fl-istudju bi pjaċir għandi lil Dorothy Mifsud li hija kummissjonanta tal-funerali, li nutar Matthew Aġus, Dr. Matthew Aġus u kif ukoll għandna l-imam tal-Komunità Ahmadija Musulmana Lajk Ahmed Atif. Jidher li għandna xi ħadd fuq linja l-għodwa t-tajba. Naħseb li ħaq tant għajna għaddejjin illi miskin għata il-telefon, jew għata qalbu. Mela, xaħġa illi ħana ġendur fuqek, Dorita. Xinu maħtiġit legali relata ta' mal-oqbra issa? ċifiri, intom, kif b'xi mod taslu biex jindifem x'in il-proċedura, għanna notaru kol jista' jispjegana naqra. L-aspett legali ta' intom bħala bħala bħala eh, kummissjonanti. Ġifiri, jiena għana ċaġa zaħira li ma daqitlix u forsi tikwidan inti. Aħna il-qabar tal-familja eh, inxtara l-ura fl-1875 U meta wasalna biex nidfnu lil ommi, illi ommi il-qabar huwa naħa ta' missier bil-kunjom ta' Vella, talbuna niffirmaw tliet firem. Issa jien nafa kont illi l-liġi kienet tgħidlek illi ladarba hija mart missieri biż-żwieġ bil-kunjom, awtomatikament tindifen għax martu. Filwaqt li aħna l-ulied u r-razza kollha bil-demm nindifnu. Però baqgħu jinsistu. Illum ġejna bil-firem, illum eh, spjegana naqra.
Qabar, irridu l-firem minn għand il-qraba, illum l-uffiċċju ta' ċimiterju aħna mmorru nagħmlu riċerki ngħidulhom. Ekku.
Ngħidu kollhom kollox fil-kompjuter. Ehm, Tamminu l-qabar, min irid jiffirma. Għax qabel kienu ġiri qed jinfetħu u jabbużaw jisom, jgħidulek dak il-qabar tagħna. Imma jkun bla dokumenti.
Għalhekk, issa sa minn dejjem kważi kienet li jagħmluha bil-firem, issa iktar u iktar jekk ma jkollhomx il-firem. Per eżempju, kien tan nannu mbagħad inwiret minn antizzijiet. Kif jintiret? Jintiret qabar, importanti, kif jintiret? Qabar jintiret bit-testment normali, fis-sens jekk ma jkollok testment. Ma jkunx imniżżel fit-testment il-qabar. Eh, aħna fit-testmenti mhux dejjem iniżżlu l-oġġett, fis-sens li aħna nniżżlu l-eredi, jiġifieri jien ħallejt, eżempju, lill-mara tiegħi. M'hemm bżonn niniżżel kull oġġett li għandi, jiġifieri kull, kull, kull ma għandi jien mal-mewt ħa jmur għand il-mara. Issa jekk hemm qabar inkluż, automatically ħa jmur fuq il-mara. Jiġifieri mhux, mhux bilfors li rridu nniżżlu oġġetti fit-testment. Issa jekk hemm oġġett partikolari li ħa tħallih lil xi ħadd, jgħidulu legat, qed tħalli legat ta' oġġett, issemmih, imma ġeneralment insemmu l-eredi, jiġifieri. Ir-raġel tħalli l-mara u viċi versa, u mbagħad lit-tfal. Mela kif qed tgħid inti, rarissimu jista' jkun hemm qabar imħalli persuna waħda, jekk dak kien hemm missieru x'nara qabar. Ara kux qed naqblu. U għandu ħames ulied. U ma semma xejn, jew ħallihom kollha. Mela l-ħamsa. Mela għandek.
Ġifieri ħadd ma jista' jiġi mill-ulied.
Ħames isma.
Le l-ħamsa jridu jeħeż.
Għandhom kollha għandhom id-dritt. Għandhom kollha. L-irġiel u n-nisa tagħhom.
Għalhekk tagħmel inti l-family tree mbagħad maż-żmien. Le, l-uliet wirtu l-missierum. Issa tittara meta xaħat mill-uliet tiġi nieqes, tittara x'tesment għandu jekk ħalla l-mara, il-mara mbagħad tidħol għas-sem tal-mejjet ir-raġel tagħha. Fil-qabar?
Jekk ir-raġel ġin nieqes u ħalla l-mara u r-raġel kellu biċċa mis-sem tal-qabar ħajmur automatically fuq il-mara fil-mara hemmhekk kemm għandha sem. Sem ħajimxi skont it-testment. Jew jekk m'hemmx testment skont il-liġi. Ħalli ninsew l-inlaws.
Legalment, qabar xtra owner. Mhm. Sewa. U għandu ħames titfal. Sewa.
U ma kitebx, ġifiri, ħallihom werrieta l tfal f'kollu. Il-ħams għandhom dritt mela, bil-vini tagħhom. Għandhom one fifth kull wieħed. Qabar ieħor huma u jkunu jridu jindifnu għax hawn min jixtri qabar għalih imbagħad, jkunu jridu jindifnu fil-qabar tagħhom, dik għax ix-xewqa tiegħu, għax kellu qabar tagħhom. Eħe, imma dik ħaġa oħra, imma li qed ngħid jien issa mela imma. Ma dak għandhom dritt eħe, mela. il-ħamsa li huma eżempju. Imbagħad mela l-ħamsa li huma. Għandhom dritt jindifnu hemm. Kull wieħed kellu ħames tfal daw il-ħamsa. Il-ħames tagħhom ukoll kellhom dritt. Eħe. Jekk it-testment ta' tfal jgħid. Eh, issa, Firri ġifieri tara dawk testment il-ħadd jgħid. jista' jiddefinehem mhux hekk. Mhux hekk. hi. Kollha għandhom id-dritt, kollha Dejjem għandhom mhux id-dritt. dritt, għandhom sem, jiġifieri da bħal proprjetà normali, jekk inti għandek proprjetà u waqgħet fuq ħames tfal. U t-tfal kollha mietu u ħallew nies differenti, tittara, tagħmel riċerki biex tara min għandu sem. Kull min għandu sem għandu Għandu dritt, imma, allura ħana- ħanaqbdu ġifieri jiena nista' niġi, għada pitata jgħaddu 150 sena, U nsib illi inti, mill-vina ta' l-bużbuż nannu, kellek dritt tindifen. U ġejt jiena u sibtek tliet fint qabli. U jien ma nafx. Jekk għandha dritt għaliex le? Iva, ma jien ma nkunx naf.
Iva, ma. Ma tkunx taf, ma jfessirx li m'għandix dritt. Ta' avukat u ġibni mhux ta' notar issa. Huma għalhekk fl-uffiċċju jgħidulna, jgħidulna tal tal tal iridu jiffirmaw. Huma jkunu jafu mill-uffiċċju. taċ-ċimiterju. Min għandu jiffirma. Ekku. U qabel ma ġibilhom daw il-firem mhux ħajjin fetaħ. La qabar.
Jista' jkunu barra minn Malta. U koll.
Ejwa, nibatu għom bl-email. U si prokura probabilment naħseb hemm jidħol in-nutar ħalli kemm il-prokura biex ikun jista' dak li jkun imexxi. Infakkarkom li qed tissegwu l-programm Ek naħseba jien donnu l-lum ħallejtuna weħedna, jider li anka suġġett huwa s-soltu, ma għasetuni ċans nitkellem ma' semmija mal-mistednin, imma llum donnu daqsxejn suġġett sensittiv. Xi ħaġa oħra fuq l-oqbra. Qabel qabel tajt xi ħaġa tagħna, jien irid biex eh, nappella xi ħaġa importanti qabel ninsa. Mhm. Li il-persuna mejta għandna biex nagħtu rispett u dinjeta sħiħa. Ħafna drabi eh, nara fit-toro tagħna meta jaddi l-funeral ħadd ma jagħtihom tri. Hija vera inħossni diqa ġo qalbi. Ma fimx, xi ħaġa.
Meta meta hemm funeral għaddej u meta għandhom biex jaqsmu t-tri jew ħadd u ħadd ma għandu ġo nofs funeral.
Nofs eh, funeral nappella lil kulħadd li qed jismana li meta naraw jaddi funeral Ejju għal skonda jew menuta nieqfu kif nagħtu tri lil pereżempju l-ambulenza, naħseb meta persuna tħallina għandha wkoll dinjeta, għandha wkoll rispett. U jekk għal xi skonti, skont ma jieħux ħafna żmien, jekk inħallihom kollha hekk nagħmel jien dejjem. U anki ħafna drabi nies imorru bil-mużika differenti, mużika bil-leħen oli mal- li hemm meta għaddej il-funeral, għandna biex inpoġġu lilna fi situazzjoni tagħhom. Huma issa fi nikke tu aħna indoqu diski ta' differenti. Le, issa u għamument jibbeta naraw, anke jien per eżempju jekk xi darabi nisma radio l-aħbarijiet per eżempju. Jekk għaddej funeral mill-level nieqef u anke I turn off ir-radju għax għax huwa rispett li għandna biex nagħtu u nappella mill-ġdid lil kulħadd li jismana li meta jaraw il-funeral għamlu minn kollox bi nagħtuhom eh, tri u mhux għal karossa waħda għal funeral sħi sabiex jaddu u jmorru. Kienu tagħmel sensu.
Jider li għana l-xaħat jħor fuq l-linja l-odwa tajba nsellim li. L-odwa tajba. Wieħed eh, Minn dawk illi fi żmien kelli missieri jien jaħdem f'dak ix-xogħol ħaż-żabbar Duminku Xwiereb. Sewwa.
Hija xi ħaġa li ma semmejtux. Sa issa. Il-povri kif kienu jittieħdu mill-isptar. Aħna, missieri kien jaħdem u jien insomma, twiebet qatt apposta għall-povri, Sittin b'sittin ta' trabi u kollox insomma, u dawk kull ma kienu jkunu miżmuqin naqa' terra tombra u jaħduhom l-ister u kienu jitfnuhom għax biss kienu jkunu jafu kuxxi jew nuħ għax kienu jkunu povri. Veru llum hawn il-kumdità, però daw in-nies li msieken ngħidilhom jien u ġew f'dak il-estremita li ma kellhomx min jieħu ħsiebhom, bħalma ġralhom dawk l-erbgħat Għawdex, ġew misħunin ġo tribut kemm ġast ħelsu minnhom. U jiena ġifieri kemm kelli, kelli erba' snin, ħames snin ma' missieri konna naħdmu fih il-Madonna ta' Ħaż-Żabbar tal-Grazzja, Main Street, illum hemm ħanut. Però dejjem konna anke missieri kien il-kuntrattur tat-twielet tal-povri, konna Mount Carmel, u tintendi l-isptarijiet il-Bco Clubs kif kienu jiġu ordnati 40, 50, illum laqqas għadhom jeżistu. Għax dak iż-żmien imbagħad meta konna nagħmlu tal-xismu tal-povri eh, kien hemm eh, Alla jaħfirlu Dominko Mintov u kien qatagħhom u ġelil

U jien nitluħ fija, rajt, wara. Mela, kważi kważi, mhux sana nispera mhux sana xi ħaġa, kważi kważi qisu kif jitfnu l-Papa. Għax jekk taraw it-tebut tal-Papa jkun sempliċi, plain. Le, le, le, fis-sens.
Parajek, tant konna naħdmu dawk il-kwalità ta' twila daħna. Anka ta' trabi, jew ta' trabi li jkunu mietu ma' twelin, konna nagħmlu twil reġġar. Taf kemm huma, taf kemm kienu dak iż-żmien? Kont forsi tħalla tgħid minn dak il-ġelin ta' tebut, mhux bħal lum, illum illum eluf tgħid. U tat-trabi niftakart minn dak irbigħi kienu. Jiġifieri daqt ħaġa kont personali jiena ta' u missieri għax meta qgħu ħażża bark u qgħu tnejn. Missieri u barrija. Ekku. Rajt, illum illum għam tajn uħra. Illum infetaħ is-suq.
Jien għandek li 80 tagħdi. Alla jbirek, għandek memorju sbieħ. Ħana millek mistoqsija, ħana millek mistoqsija. Xina diħir sej li semmita fil-bidu. Ġili smajt xi rakkonti li difnu xi ħadd mbagħad sabuħ il-qam Meta kien, meta kien fetħu l-qabar? Tismagħhom, tismagħhom jiena personali le, ma kienu jistgħu jsemmu xi ħaġa hekk li jkun fil-kamra tal-mejtin, tifhem, eh. u fil-min għalihom kien mejjet, mhux jiġifieri rajtu jien, eh, ħalli nkun onest, eh, eh, u kienu jgħidu għax ċaqla u reġa għam. Mela forsi straħlada. Jien per eżempju kont fil-servizz, għamilt uħli 30 sena fil-servizz. Meta kont inkun għassa mal-kamra tal-mejtin, Anke l-operazzjoni dawn li jagħmlu l-autopsy rajt jien. Eh, tifhem, u eh. anke morna fuq nies li kienu dut ġoddar Għaddu l-porterija sħiħa dak iż-żmien aħna l-pulizija. Eħe, eh, għax qabel nofsinhar dal-waqt dan ah, ħalli forsi ma naqtawx leftit lin-nies. Grazzi ħafna ħabib tal-intervent tiegħek, grazzi ħafna. Mela temlu l-sinem biex immorru għal reklami għandi telefonata, telefonat oħra. Telefonata oħra, L-għodwa t-tajba. Insellimlek hi.
Bonġu. Għandek programm illum interessanti. Ekku, realtà tal-ħajja. Ħa dak għaliex interessanti. Għaliex aħna l-kbar niftakru affarijiet illi llum m'għadhomx isiru. Ekku. Imma jiena issa ngħidlek għaliex imma. Meta konna żgħar aħna, anki tmut pereżempju tfajla jew imut It-tifel żgħir, bil-kirkara qed insemmi tard f'ħejti. L-ewwel nett kienu jidfnu il-Kennierja. Għandi s-sijiet tiegħi midfunin mill-Kennierja. Dak iż-żmien. Issa llum m'għadhomx, eh. U meta kien imut xi tifel żgħir ta' xi ħames snin, anki tliet snin, kulħadd bil-kirkara kienu jmorru n-nies għall-funeral tiegħu. Jiġifieri għall-quddies, Kien ikollu tebut abjad u kulħadd kulħadd kien imur bil-ġabra u anki aħna ġieli jiġifieri u jmur kulħadd imur wara dan il-funeral. U hija ħaġa sabiħa, ħa ngħidlek għaliex. Għaliex anki għal dak li anki għal għal dawk il-ġenituri li mietilhom dan it-tifel kienu jmut qabel kienu jmutu ħafna tfal. U ma konniex inkunu nafu biex imma insomma illum ejja nagħmlu waiting bracket. Għax dak iż-żmien kien żmien ieħor. Is-sokra u d-dwar min kien imut. Jiena, per eżempju, nqum lixxi wisq wisq ta'. Ħdejna kienu xi ħabiba tagħna u hekk u ħbieb tagħna il-ġirien hekk ħbieb tagħna. Aħna kien imut, per eżempju kien imut sew id-dar, imbagħad iġibulhom it-tebut id-dar. u peress li hawn hekk oratorju, allura kienu jkunu viċin u konna nagħmlu lejl, immorru għand dawn il-ħbieb tagħna, ngħidu rużarju, li mhiex xwiss ta', din mhix wara l-gwerra ta', allura konna mmorru anki ma' dawn imsieken, nagħmlulhom anki wens. Kumpanija, hu.
Kumpanija, għax hija ħaġa sabiħa, hu. Għandu d-dinjità, il-mejjet għandu d-, kulħadd għandu d-dinjità. U jiena, proset għal min għamel dawk il-funerali ta' għaliex le? Mela min m'għandu lil ħadd allura? Dak mhux proxxmu, mhux bħalek u bħali. Ekku. U di tal-quddies, di tal-quddies, dikha, dikha il-Knisja l-ewwel nett kuljum tagħmel. Jiena m'iniex kontra ta ġifieri, imma l-Knisja taħseb, għax allura min m'għandux flus. Mhux hekk.
Ifhimni Sinjur, qed tifhimni inti. Ħa jibqa' fil-purkatorju. Naf li inti matur, imma jiena nifhem, nemmen jien, nemmen, li Alla jqassam. U mela. Alla jqassam, allura min m'għandux il-Kelisija fqira kienet miskina, kienet mara tal-affarita, Mara mill-. Allura ġifieri dik, għid. Tmur lura fil-kju dik mela għax ma jsirilux Inħalluha, eh, quddies. nħalluha fil-kju wara l-bieb. Le, le, jiena nara li l-Knisja tagħmel ħafna, ħafna, ħafna, kull.
Tajjeb. Il-quddies kollu. Ekku. Mhux.
Sinjura, qed jagħmlu lis-sinjal xi timur għal riklami. Grazzi ħafna, apprezzajt immens. U talli tajtni ċans. Grazzi tal-intervent tiegħek għax it-tekniku qed jagħmel lis-sinjali biex naħta. Mela nkunu magħkom wara din il-pawsa ta' riklami. Nilqakom lura għal programm hekk naħsibha jien flimkien miegħi ta' novella illum qegħdin niddiskutu anka kif evolvew il-funerali matul iż-żmien miegħi fl-istudio biex niddiskutu dan is-suġġett. Għandi lil Dorita Mifsud li hija kummissjonanta tal-funerali, lil nutar Dr. Matthew Aġus kif ukoll lill-imam tal-komunità Aħmadija Musulmana Lajk Ahmed Atif. Intom tistgħu ċċemplu magħna fuq telefon 21230101 anka tajdunna kif tiftakru il- Ritwali funebri ta' meta kontu tfal intom, anke meta kif b'xi mod rajtu t-tibdil, u anke fl-ewwel parti tal-programm rajna kif b'xi mod wieħed anke jipprepara b'mod għall-funeral, rajna li kien hemm tibdil minn żmien għal żmien, smajna anke lilkom is-semmiegħa taqsmu l-esperjenzi tagħkom, però xi ħaġa oħra li qed narawha wkoll tevolvi anke f'pajjiżna hija li l-funerali qed isiru ċelebrazzjoni, fil-fatt qed kull darba ssir din it-terminoloġija ċelebrazzjoni. Fil-fatt, nerġa' ngħid u ntenni li jiena meta kont żgħir, il-funeral kien ikun verament eh, ċeremonja ta', ta, ta, ta diqa, anka l-ilbies u anka il-mod, il-tip ta' mużika li kienet. Iktar ma tkun inti depressed, iktar l-ambjent joħolok. Però l-lum il-ġurnata mhux nidehmu l-funerali, għamil żmien ta' numru ta' snin ma' mhux funerali. Qabel ma nkomplu diskutu biex naraw kif evolvew, jidher li għandna żewġ telefonati għal ħduhom malajr, l-għodwa tajba nsellimlek. Jiena?
Iva, bonġu.
Bonġu.
Proset għal programm. Grazzi, grazzi.
Jiena niftakar il-funerali bil-karrijiet. Mm. All right. Tizzar e, e, e, ta' tfal. Niftakar jimissir l-ewwel li d-dar. Fin-1962. All right? U mistħin illi meta saru l-funeral, ridna nistennew jgħaddu l-24 sija. Meta għaddew l-24 sija, morna mbagħad il-familja biex tfinnieh. Kien isir fuq l-ispallel bil-reffija. Bil-kirkara kien hawn tbatija kbira ta' konna nużaw il-kamierja taħt il-knisja u jekk ma jkunx hemm post biżżejjed, il-knisja l-qadima ta' Santa Marija, li kienet għadha mhux irranġata, għadha mwaqqgħa, kienet tintuża wkoll ta' issa ċimiterju. Fil-fatt missieri midfun hemmhekk, f'Santa Marija, qabel ma rranġawha.
Daw oqbra, oqbra. Oqbra. Oqbra ġol art normali. Oqbra tal-knisja.
Oqbra eh, eh, tal-knisja. Xubat dik miss bil-Ingliżi bdew naħwa. Il-kanirja.
Ok. 75. Tixna jek kien għadbatija. Missieri mit id-dar. Ir-refija mid-dar għal-knisja fej saret il-funzjoni tal-aħħar. Bil-mixi?
Bil-mixi.
Minn hemmhekk raġel inġar Mill-pjazza ta' Birkirkara għall-knisja l-qadima, immaġina, ta, jaqsmu l-wied ta' Birkirkara, jitilgħu dik ir-rampa ta' fuq il-Latrina. Ara xi tbatija ta' kien hawn. Niftakar is-solijiet ta' Ġesù Nazzarenu jiġu jieħdu sehem bit-tfal tal-istitut, ta.
Dik kont naf li jġibhom it-tfal. Meta jkien jiġri mewt, dak għandna neqalgħu anke l-ħbabat tal-biet. Hekk bħala parti mill-vistu? Mela, bħala sinjal ta' rispett il-ħbabat kienu jinqelgħu. Ah, ma kontx nafa. Naf li kienu jagħmlu nofs bieba u faxxa sewda u xi ċof ma naqbel. Iva, dik eh. iva, anke anke l-ħwienet, eh, eh. kienu jagħmlu dik il-faxxa bħala sinjal ta' rispett ta' dik il-persuna li kienu jafuha. U aħna konna nibsu buttuna sewda.

Ma tantx kont nħu gost narhom, ngħid il-verità. Ma somma, ħanejdlek law. Il-mewt riflessjoni ta' Iva riflessjoni, riflessjoni fil-fatt tal-programm nispera li tkun ta' riflessjoni għal xi nies. Int min int titgħaddi minnu. Ekku, eh? ekku.
Kemm u l-bniedem iblaħ li ma jipprepara fuħu u jżomm dan il-mument fil-menti tiegħu. U jorbot kollox qalbu ma tad-dinja. Oh. Jidher li għandna xi ħadd ieħor sinjur qed napprezza telefonata tiegħek, grazzi mill-qalb ta' U napprezza telefonati tagħkom kollha. Hello, l-odwa tajba, nsellimlek. Bonġu, nsellimlek in ukoll, Mr. Vella. Għandek programm sabiħ. Tano, tano, tano.
Ok, ok, tano. Għandek programm sabiħ ħafna u kull fejn nisimek dejjem interessanti. Grazzi. Nara kan kif bejnietna u fi programmi oħrajn. Grazzi mill-qalb. Issa l-ewwel marrit ngħid forsi naqra informazzjoni mhux kulħadd jafa. Hmm. Il-liġi ta' irrid ikollok 24 trid tkun ilek 24 sena mmejjet. 24 siegħa. 24 siegħa mejjet biex jidfnuk, dik ħarġet. Din smajta minn għand Victor Ross fuq il-programm bejnietna. Mhm. Meta meta qatlu għax dak inħal forka, Ninu Xkora. Mhm, mhm. Dak jaħsbu li kien għadu ħaj. meta indifen, mhm. l-istorja tajt, smajta minant Mr. Ross. Għax meta fetħu l-qabar sabuħ kokka fil-qabar jajdu. Jiena smajta minandu li dan kienu jħdu for granted li once li tinżel inti rasek id-dur id-dur 180 il-koston okaw id-dur 180 id-dur 180 inti tkun mejjen. Mhm. Però Kien hemm xi professur li darba kellu tfajla, jiġifieri taħt il-dina tiegħu, fil-mediċina tiegħu, li dinha weqgħet, rasha daret vera hekk u ma mititx. U b'hekk jgħidu li dak seta' ndifen ħaj. Seta', mhux bilfors. Jiena hekk smajtha minn għand Mister Ross.
Jiena niftakar l-ommi tgħidha di, ġifieri ommi mietet ta' 90 sena. Smajtha minn għandu.
Dejjem tgħid li din xkora ndifen ħaj. Imma peress li ma kontx ċert u għadni minn ċert ġifier ħadd mhux ċert fuq, allura si ħallejta. Però diki l-istorja qed tajt inti veru nikkonfermalek li nismajta wkoll. Anzi napprezza. Grazzi sinjura tal-intervent tiegħek, grazzi ħafna. Xtaqt insemmi xi ħaġa. proċeduri ta' tfin ħalli anka n-nies ikunu jafu eżattament xtajt il-liġi, meta tista' tiftaħ qabar, meta tista' tpoġġa tebut fuq tebut, wara sena sentej, eċċetera. U meta nista' nitfaw il-persuna il-fdal tagħha f'kaxxa biex tibqa' fil-qabar, x'inhi l-proċedura? Mela, il-liġi qiegħda li meta inti titfen it-tebut, titfen tebut fuq tebut. Mhm. tgħaddi sena. Tajjeb.
Ġifiri eh, mela sar funeral qabel, dfinna l-xi ħaġa. Jista' jerġa' jinfetaħ qabar wara sena. Wara sena. Meta tagħmel tebut fuq tebut u talaq biex xorok. Tebut eh, eh, Għax inti jkollok bis-solari l-qabar. Ma oqbra li huma bla solari. Issa meta jkun bla solari u inti titfen illum, tittaddi sena minn fuq minn dik il-ġurnata li tkun tfint. Ekku. U mbagħad ġa tista' titfen. Biex tnaddaf mejjet, hawn tebut, taqla' l-mejjet minn ġol-qabar, trid tgħaddi sentejn il-liġi qiegħda. U mbagħad titfgħu ġo kaxxa. Apposta? U jinżel taħt. Kull qabar għandhom il-filliera taħt biex nħallu eżatt, nħallu ħallada. Ma dak kemm staj kemm joqogħdu ġo fiha dik? L-antiki ma tantx joqogħdu għalhekk ġieli nagħmluhom ġo l-ixkejja biex ma jaqax il-kaxxi jkunu akbar u jgħallu ma jaħlu. Min jieħu ħsiebhom daw intom ukoll titlu. Kollu aħna nagħmlulhom ir-riċerki u kollox, u mbagħad nafżaw id-deffiena Kull ċimiterju għandu deffin tiegħu. Sewwa.
U parlemju l-dolorat għandhom id-deffina tagħhom. Sewwa. U kull raħar għandu deffin jieħu ħsibu. U mbagħad nafżawhom, u bat jew ix-xewqa tal-familja minn ikun irid jiġi jara. Ejwa, ssib. Biex waqt li qed jaqalgħu. Biex ikunu ċerti.
Sewwa. Jew hawn min iħalli fidejna u bat nagħmluha filu, iżda biex kull funara jkun flaxija wara f'sinar. Dil-proċedura nagħmluha fil-ħodu. U jekk il-funeral ħajt il-filgħodu, nagħmlu ġurnata qabel. Mhm. Min minn dejjem ma jkunx. Mela, mela, għax importanti. Mela, inti ġejt mqabda minn familjari biex titfen xi ħadd. Aħna ħansaqsuhom jekk il-qabar mhux vojt, fih xmejtin. Tinforma lil min hemm fil-qabar. Insaqsu huma jgħidulok, pereżempju, ndifen sentejn ilu xi ħadd. Mhm. Dak li meta jkun indifen sentejn ilu xi ħadd mhux ħa tnaddaf għax illum idumu naqas anke sentejn u nofs qed isibuhom li Għadhom. jgħodhom naqas sħaħ. Eħe. Eżatt. Imma inti hekk qiegħda l-liġi tista' tiftaħ il-qabar hawn tnaddaf sentejn. Imbagħad. Jekk ikun ikollhom xi erba' mejtin, Fuq xulxin.
għala għandek tħallihom hemm imbagħad tiġi jinqalgħu it- fin u ma jsibux imma il-raba imma l-raba ta' dawk li erba li tissemmi kif ikunu jafu l-raba ta' familja ikunu jafu minn hemm mitfuni mhux bil-fors ta' mhux bil-fors hekk kif qed ngħidu kien hemm qabar li kulħadd għandu dritt li jitfen. U kulħadd ikollu dokumentazzjoni jiena kelli kas tal-familja ta' ġifieri morna biex naqal nitfnu ċatu nsib sitt titwiebet fuq xulxin. Kelli Konċ taf ta' min huma? Jiena ma Għax kien għandi. Jiġu mill-bord. Jiġu mill-bord. Ma kelli noqgħod niġri jiena bil-karta biex jiffirmaw li. Jiena ma xina jinteressani. U għandek lob taf saħħom. Ħadd ma juhu. U titfirma le biex taqla tabut. Eżatt, anke mela biex isir it-tindin. Mant il-werrieta.
Mant il-naddaf qabad titilfirem ukoll. Intu karti, karta. Imma ta' kull persuna li hemm għax importanti. Mela eh, fil-kastana jiena jiena Jien kellna sitta, rrid naqla sitt sitt twiebet Eżatt. biex tfinna l-waħda. Eżatt. Mela, kelli niġbor il-firem jien ta' kull Eżatt. persuna Eżatt, rel- eżatt. relay- relativ tagħhom. Eżatt.
Għax inti ħadd ma jieħu gost taqbad Tiġu ma- taqla lil xi ħadd u ma tafżaħħomx. U għażiż għalik.
Eżatt, trid tgħidilhom.
Trid Um, tafżaħħom. U ġifieri taraf daw- ma jiġux, ikunu preżenti ħajaraw. Ekku. Hemm min jiġi u hemm min ma jiġix. Nibdilawha li tkun proċedura. Eża, iwa, dik mela, il-proċedura. Tieħu duħsib il-kummissjonant.
Kollox. Hemm il-formoli apposta.
Mela kollox intuhom dawn u mingħajrhom ma nistgħux jinfetaħ il-qabar. Imam, għandak naf intom f'każijiet bħal daw. Fakkarna qabel kif issir id-difna li hija differenti inti hija ta' interess lil għall-pubbliku x'inti għatli. Kif issir id-difna tagħkom fir-ritwal Musulman? Hemm tnejn li meta nagħmlu l-qabar imbagħad persuna mingħajr tabut, inpoġġuh fil-ġenb tal-qabbar għax hemm ħofra, imbagħad hemm ħofra ma' ġenb l-isfel. U imbagħad inneħu persuna fi dik il-ġenb, imbagħad nqalgħu minn qudiema, imbagħad narmew xi trab u nimlew il-qabar. Jo illum il-ġurnata wkoll jagħmlu bħal tabut jpoġġu tabut, ħofra u f'hemm tabut, imbagħad eh, nimlew. Ah, ħafna drabi issa m'għandix m'għandix ħafna informazzjoni jekk hemm bżonn biex niftħu qabbar għal persuna oħra għax fil-pajjiżi musulmani sal-lum naħseb għax Malta hija każ partikolari għax m'għandix spazju fim. Iva, hawnhekk nitkellmu fuq ħafna affarijiet li huma minħabba il-ċokon tagħna. Imma fil-pajjiżi oħrajn ma nsibux li hemm bżonn. Imma, imma, jekk hemm bżonn, jekk hemm bżonn fil-qabar jistgħu jiddifnu iktar mill persuna waħda. Nagħtik eżempju għax fil-battalja ngħidu oħod fi żmien tal Profeta Muhammad, paċi tkun miegħu, mietu ħafna Musulmani fi dik il-gwerra u ħafna kienu jiddifnu fl-istess qabar. U għalhekk dak dak huwa dak huwa jista' jkun jekk hemm bżonn, iva jista' jkun. Nilqakom għall-aħħar parti tal-programm hekk naħsibha jien flimkien miegħi ta' novella llum għandi lil Dorita Mifsud, kummissjonant tal-funerali, il-nutar Dr. Matthew Aġus kif ukoll lill-Imam tal-Komunità Ahmadija Musulmana lil Atif Ahmed Lajk Atif kif kif ixtulek. Lajk Ahmed Atif għax għadni daqsxejn ehm, puzzled kif jgħidu f'suġġetti bħal dawn. Mela jidher li għandna xi ħadd ieħor fuq it-telefon qed niddiskutu kif evolvew anka il-proċessi tal-funerali f'pajjiżna flimkien anka ritwali differenti bħalma huwa dak tal-Musulmani. Lodwa tajba nsellimlek. Hello, nsellimlek. Proset ta' programm interessanti ħafna. Grazzi, grazzi ħafna.
Jina, qed tajt l mara ila tajt li tajt bil-għax li kemm il-darba. Eh, dak iż-żmien meta kienu jaħduhom bil-żwiemel. All right? Qed tifhimni? Iva, mela qed nisimgħuk.
Eh, eh, kienu jaħduhom bil-żwiemel. U kien hemm wieħed minn taslima qegħdin stedi bej il-qabar bih. Il-kuċċier bida jisma' Fuq il fuq wara xi ħadd iħabbatlu. E fit-tebut.
E fuq it-tebut.
Servi t-tebut. Iħabbatlu. U għabda kuċċier għadem xi ħadd qed iħabbat iħabbat fuq fuq wara. Wafqu u jsibu bniedem kien għadu ħaj, fetħu t-tabut u kien għadu ħaj. U dan baqa' ħaj żmien u Minn taslima dan, forsi xi ħadd għaddu jċempel. Minn taslima dan, ngħidlek minn fejn, tiftakar mara xi tiegħi mara tiegħi minn taslima. U mbagħad ġifieri ħarġuh u dan żamm ħaj żmien, dan imma mskin bella, naħseb ħadda żmien naħseb li miet. Ma hemm naħseb hemm nies li jiftakru fija din, mara tiegħi għandha ħejt illu kważi. Grazzi tal-li qsam din l-istorja magħna, grazzi ħafna. Grazzi Sinjur, grazzi ħafna. Huma eh, possibiltajiet, eh, ovvjament, hemm dik la tkun mejjet fuq il-magni li xi kultant eh, eh, anke minn kif koma wara 20 sena raġiġi eh, ma kienx hemm mewt imma tarġa' tiġi f'sensi wara 20 sena li tkun fuq il-magni. Lodwa tajba nsellimlek. Dili, please. Iva, lodwa tajba, merħba fil-programm. Lodwa tajba. Jekk jogħġbok nixtieq insaqsi lin-nutar. Mhm. Eh, nutar, jekk jogħġbok, meta jkun hawn familja u jkollha erbat itfal u jmut il-missier għax kien xtara qabar. Issa, l-uman, il-missier, ma ma kellux testment. Sewwa, sewwa. Issa, u diġà indifnu tliet uliedu ġo dal-qabar. Issa jiena nixtieq l-ewwel mistoqsija. It-tfal tiegħu li huma miżżewġin, in-nisa tagħhom, dawk irrid ikollhom xi karta biex meta jmutu jindifnu f'belt qabar ta' missier żewġhom? Dik number one. Issa, it-tieni mistoqsija hija di, meta inti ma jkollokx fejn tindifen, u daż-żmien hawn ħafna oqbra ta' ta' komunikatijiet, sorry għax ġiet. Komuni, komuni.
Ikun ta' knisja. Eh, ok, ok, jkun tal-knisja. Eh, għaw ħafna ta' tal-komunità, tal-komunità. Iva, issa, meta inti tassoċja fih u ta' donation ġifiri. Biex tindifen fiħa ta' pitada. Issa, inti min għant min tmur biex il-ġat mill-ġenituri jew inti stess tindifena da pitada f'dal Datak tal-dan, tal-knisja. Mhux għand il-parroċċa.
Fejn tmur irid titik irċevuta biex turi inti għada pitada eh. min imut il-kommissjonant tajdlu da jrid jindifes ta' Santa Marija per eżempju, għan semmi hekk. Mhm. Issa, it-tielet waħda hi meta ikun hemm id-deffina. Dawk inti tisittihom xi ħaġa tal-flus Bonarjament jew qiegħda fil-liġi? Nixtieqek ta tajli da tlieta jekk jogħġbok. Grazzi, grazzi ħafna ta ħalli ħalli nutar hu nota ħalli noħdu telefonati biex ma ħallihomx fuq linja. Hu nota u daqshekk telefonati taliex qed jagħmlu l-sinjal. Mela, eh, l-aħħar telefonata l-odwa tajba nsellimlek. Hello. Hello, nsellim lek tano. Bonġu ħin. Nsellim lek u nsellim il-leman. Nixtieq nibda bi tliet punti. Mela, il-bira ħrajna fl-aħbarijiet dawk l-erba eh, li ndifnu li ħadet il-parroċċa jkun sawdex. Sewa.
Qabel dak kien jissejħu eremita u kien responsabbli l-istat. Meta xaħad dak iż-żmien jiena llum għandi 72 sena u ma kontx nitlef funeral, għax kont jien biss kont immur magħhom il-mejtin il-belt San Duminku. Il-gvern kien jagħmilhom forma kaxxa isa ta' triplejn, qed tifhem midwa gvern kien responsabbli. Mhm. Issa, it-tieni punt, smajt il-leman jgħid li meta jindifnu l-Musulmani jagħmluhom la ġemba, hija ħadri persil, però ma smattu xajt il-leman Li kienu jagħmluhom la ġenba, il għaliex huma kienu jemmnu li dawn huma reqdin u kienu jagħmluhom l-ikel mal-ġenb għax jaħsbu li dan għandu triq twila. It-tielet punt huwa minn dak iż-żmien li meta tgħallaq u jgħidu l-indifen ħaj, minn dikinhar, Min imut, bdew jimlewlu ħalqu bit-tajjar ippakkjat. Biex hekk ma tmurx tmut. U hi mniffseħ bit-tajjar ukoll. Però jien niftakar ukoll kienu jidilkuhom bil-balzmu bħal meta għamlu lil Kristu. Nirringrazzjak Tano, ok, u proset tal-programm. Grazzi, grazzi.
Ma tagħmilx sens biex ikun ċert li Le le, immaġini inti, mela ħajluk 24 siegħa biex hekk fil-każ tkun għadek ħaj tqum. Imma jagħmlulek ħalqek bit-tajjar u Hekk tkun ħadd mut, hekk tkun ħadd u oh, skużawni ma xi ħaġa umoristika. Ħalli wieġeb in-notar u mbagħad eħe eh, mela tliet mistoqsijiet. Tliet mistoqsijiet fil-verità l waħda li għandha. Iktar fija magħha bħala notar legalment li Dorita. Għax naħseb Dorita tista' iktar iva. Fuq l-ewwel waħda, jekk persuna kif qalet is-sinjura il-missier xtara qabar u xtraħ fi żwieġ, firġa' hemm hemmhekk li nofs huwa tal-mara u nofs tar-raġel. Issa jekk fit-testmenti tagħhom jew jew ma kellhomx testment u wirtu tfal, it-tfal għandhom is-sehem. Jekk in-nisa tagħhom jew it-tfal tagħhom għandhomx sehem, tittara x'kellhom fit-testment x'kellhom fit-testment it-tfal tagħhom, jiġifieri jekk wieħed mit-tfal ħalla lill-mara u lit-tfal, dak bla dubju li għandhom sehem missierhom. Jiġifieri Wieħed irid jagħmel family tree meta l-affarijiet jiġu iktar kumplessi u qabar ikun antik u dejjem jiżdiedu n-nies. Imma jekk qabar inxtara m'ilux u ntiret mit-tfal u x'għadd mit-tfal ġie nieqes u ħalla l-mara u t-tfal, għandhom sehem li wirtu, jiġifieri hemmhekk trid titlaq. Qabel ma twieġeb Dorita, mistoqsija supplimentari fejn tidħol taf li inti llum hawn il-koabitazzjoni, jgħixu nies flimkien, eċċetera. Jekk wieħed mill-ulied Għandu l-partner tiegħu, però m'hemm xejn miktub legali fis-sens li hemm komunjoni ta' hawn x'għidula hemm civil union, m'hemmx. Jekk hu fit-testment da wieħed mill-ulied jikteb illi ħalla s-sehem tiegħu lill-ħabiba, dik għandha dritt daqshom tindifenhem? Għalix le, jek għanda sem. Għalla forja mx martu, għalla forja mx. Forja, jina. Eh, tajja. Jek jina ġuvni, jek jina ġuvni, nxin għalli xaħat estern. Ekku, nista.
Għanda għabar, dak, weret sem li għandi jina. Imma jkun jista jindifend meta tajt etħalli sem. Eh, eh, jista jindifend, għax għandu, għandu sem dak il-qabar. Tajjeb, importanti dik. Dorita, il-mistoqsija ta' tisemi għalet kif tal-knisja u dokumentazzjoni, ċertifikat, ma titmur xi tħallas donazzjoni l-knisja. ċertu knejjes, għandhom għandhom il-qabra tagħhom. Eh, su qabra komuni ma tal-knisja. Kollhom eħes xi sitta qabra biex ikunu da. Il-biċċa kbira jkunu miktubin. Għand il-kappillan jew l-arċiprit. Dak iż-żmien kienu jinkitbu ċert nies jinkitbu jagħtu d-donation u jinkitbu fiha biex ikunu meta jiġu neqsin imbagħad jindifnu fihom. Illum tista' ukoll jekk toqgħod hemm u tixtieq turi x-xewqa li tixtieq tindifen dak il-qamar. Tal-komunità b'eżempju tal-Furjana, dak għandha. Jew tal-fratelli.
Eżatt.
Hawn ħafna knejjes illum għandhom hekk. Jixtiequ dan immorru aħn kif jiġi nieqes, huma jke tal-familja jkellmu lilna, aħna mmorr inċemplu l-kappillan, niftehmu mal-kappillan, jagħmillhom permess inħallsu d-donation dik tkun tagħhom tal-knisja li hu qed itik il-permess li ndifen fit-tali qabar tiegħu. Proset.
u aħna ntuhom riċevuta u jkunu jistgħu jindifnu hemmhekk. U mbagħad meta jiġu żmien biex jinqalgħu il-kappillan jafżaħħu. U rigward kell oħra fuq it-tips. It-tips tal-tips, meta qegħdin bħal Aħna dejjem kull ċimita tal-ħura għandhom eh, prezz għalihom ta' difna fiċ-ċemu tal-addolorata. Tal-addolorata intu fejn qiegħed kemm ittihom tips, intuhom xi ħaġa aħna tal-deffina. Eh, Il-kommissjonant. Il-kommissjonant. Mbagħad id-deffina intu. Mbagħad inti titfgħu fuq il-kont. Eżatt. Imma jekk ġieli ssib. Tips minn għandi.

tat-tali ġifieri ma fieri xi ħadd m'għandux sehem u jingħata ta' dritt ta' sepoltura li jista' jindifen. Fit-testment tiegħu jkun miktub. Le anke kuntratti, fieri. Eh, sir kuntratt. Sir kuntratt fejn jien għandi qabar u jiena ntik id-dritt ta' sepoltura ġifieri nħallik tindifen fil-qabar tiegħi. Eh, tista' ssir ukoll. Tista' ssir ukoll, ma tantx għadha ssir imma imma xi ħaġa li ntaqgħu magħha wkoll. Qabel ma mmur għal xi ħaġa fejn tidħol il-kremazzjoni, ma xtaqx li nispiċċa l-programm mingħajr ma tkellimna fuq kremazzjoni. L-importanza taċ-ċertifikat tal-mewt u mbagħad ngħaqad magħha l-obbligi familjari ta' kif jiġu notifikati li kien hemm mewt. Iċ-ċertifikat tal-mewt uffiċjali tnejdu tal-istat joħroġ joħroġ jisu tliet ġimgħat xahar minn meta ehm, jiġu notifikat mill-familjari l-identità biex niftehmu. Importanti ċertfikat tal-mewt għax huwa uffiċjalment l-eluq tal-persuna u ovvjament imbagħad ftuħ għal affarijiet oħrajn eh, minn dak il-proċess. Jiġifieri jgħidu l rito de passaggio meta xi ħadd twielet għandu l-birth certificate, iż-żwieġ hemm il-marriage u l-mewt. Hemm il-ċertfikat tal-mewt. Ovvjament x'inhu mbagħad joħroġ ċertfikat tal-mewt uffiċjali wieħed irid iqabbad in-nutar tal-fiduċja tiegħu biex jibda r-riċerki testamentari Min-nutar ħa jfittex jekk kienx hemm testment, jagħmel żewġ tfittxija ġewwa l-Public Registry, Reġistru Pubbliku, u ġewwa l-Qorti biex jara kienx hemm testmenti. X'inhu mbagħad ikollu l-aħħar testment li ġeneralment ikun qed jirrevoka qed iħassar it-testment ta' qabel ħa jiċċertifika li mkien l-aħħar testment allura fuq dak irid jimxi. Mhm. Ħa jġib il-kopja tat-testment ħajlaqa l-qraba jew il-werrieta u ħajfijem l-aħħar testment xħalla. Minn hemmhekk imbagħad irid isir id-denunzja llum jgħidu la kawża mortis sabiex jiġi ddikjarat l-immobli, jiġifieri l-bini u d-dimnutar u jitħallas taxxa fejn fejn hemm dovut taxxa u jingħalaq il-proċess mal-eluq tal-kawża mortis mad-denunzja ġieli kuntratt quddiem nutar fejn jiġu ddikjarati l-immobbli, il-bini quddiem nutar. U jinħarġu ovvjament il-flus li kien hemm fil-banek. U hemmhekk jibda l-ġlied. Sfortunatament, sfortunatament iva, kien hemm ġlied. Mamma mia, mamma mia. Il-kremazzjoni, Dorothy, spjegana naqra hekk fuq fuq, is-sitwazzjoni f'pajjiżna x'inhi tal-kremazzjoni fejn min ikollu din ix-xewqa kif jgħattwa? Iva, mela, illum hawn l-għażla, jew min jixtieq jindifen fil-qabar jew ngħidulhom għall-cremation. Jew inkella biex nagħti ġismi biex jistudjaw fuqu, irid inħalliha fit-testment dik u x'inhi? Fl-università. Dik xi ħaġa, dik xi ħaġa li ntqajt magħha waqt ix-xogħol tiegħi, ġieli kien hemm xi ħadd li ħalli s-salma tiegħu l-Università Malta għall-riċerka. Għar-riċerka. Salma jiġifieri l-ġisem biex huma jirriċerkaw fuqu. Mhm. Ovvjament jien dejjem ngħidilhom importanti tafżaw lil redi meta tkun il-kundizzjoni meta inti ħajja. Għadek ħajt it-tinfuna. Mela, mela.
Għax jekk da ma tanforma l-ħadd u tiġi mitfuna ġerment il-persuna ħajja.
Imbagħad eh, kien hemm problema wara, firri dejjem tihom parir li dejjem daw ehm, jinformaw l-eredi il-werrieta rigward il-kundizzjoni tas-salma biex. Kremazzjoni.
Il-kremazzjoni, il-kremazzjoni bħalissa qed issir sqallija.
Mhm. Xi jfisser da?
X'inhi l-proċedura?
Iktar xogħol għal tal-familja. Issir funeral normali, għax mill-isptar noħduh għal-Knisja, u mill-Quddisa naġa noħduh Mater Dei, eh, l-isptar kemm tal-mejtin. Minn hemm nilħqu nagħmlu ċertifikati rigward senità, ambaxxata tal-Italja, Hemm proċeduri ħafna paperwork. Jistgħu ngħidu li bħal plastik biex nagħmluh għal mal-mejjet għax m'għadux jitmur iż-żingu, l-isqallija, u mbagħad nagħmluh it-tebut, u mbagħad nagħmlu kaveri ieħor biex ikun jista' jsiefer barra għax inti tittattih tebut. Eh, tidħol is-sanità ħafna permessi u permessi. Eżatt. U mbagħad Skariċ għal tal-familja msieken. Għax bħalissa ma jitilgħu, jitilgħu, jitilgħu wkoll. Mhux dejjem, hawn min juri x-xewqa li jrid imur, ħa jara b'għajnejh u jinżellulna b'idu u hawn min iħalli f'idejna. No nitilgħu nitla' jiena dan, u ntihilhom f'idejhom. Hawn Malta fejn wasalna fej.
Hawn Malta smajt li bħalissa eħe ħarġu l-permessi, kil-bambini li forsi ma ddumx ma tibda tinbena. Għaw Malta u koll. Tifrankalom niktar u iktar skarieċ u li jgħodu jmorru barra minn Malta. Għax jisiraw Malta. Ekku, hija xi ħaġa illi illi illi ta' trauma wkoll. Xi ħaġa li nixtieq nibda naraw Malta. Ħalli jabdejna ftit ftit. Illi wara l-funeral namlu bibita. Għadna ma bdiex tidħol, eżempju, jiena niftakar li wara l-funeral Tommy morna niklu. L-aħwa, l-kuġini, ġviri, ma bata xkonna mejtin bil-ġuħ. Skinna xej. U morna ni. Jien kont nara xi ħaġa ma tagħmilx sens għalija, imma mbagħad irrealizzajt eħe. Fl-aħħar mill-aħħar minn ħalliena rispett fil-ħajja. Tiċċelebra ħajja, rispett fil-ħajja dik. Ekku, ekku, ekku. Ġifieri naħseb li wasal iż-żmien. Jintaqgħu, jintaqgħu wara. Aw Malta ma nix funeral homes u xek. Le, le. Għatli.
Ġifieri se probabbilment ikun hawn dawn tal-kremazzjoni naħseb.
Trid ikollok post kbir. Apposta. Apposta. Mhm. Sabiħa, ta' xina toġobni. Rajt barra minn Malta, u xina. Tara sabiħa tkun armatek, bil-kappella b'kollu xie kollu. Kollu kuk tista u ta' għannis.
Għaw Malta, għaw Malta. Għasta barra differenti minn Malta. Ta' Malta, ta' barra meta jmut l-isptar. Umbat joħdu għom għammek u jisir kollu xem. U anka l-funzjoni jen, eżatt, jagħmlulhom il-make-up, it-tebut jinfetaħ. Jkollhom ċans in-nies jaraw. Jkollhom il-ħin tagħhom. Isbaħ hekk, u xaw Malta. Hawn Malta jisek il-liżanti tagħna l-isptar. Mhux hekk sabiħa di oħra ħan nitfa' botta l-ħafna nies, eh, u ma nidhekx nitfaħħa dil-botta. Mela inti tkun ilek ma tara dak li kunx 20 sena. Qatt ma sibt ħin sija biex tmur taraħ jew l-isptar jew taraħ fejqija biex tajdu hello jiġi minnek tara. Ma mbagħad tieħu l-lif biex tiġi sija l-funeral. Rispett fil-ħajja. U ma tarax, int kull ma tara t-tebut. Jiġifieri ħafna drabi, xumbat il-nies eh, tal-viċini morru għad-difna, għadhom jiftħu t-tebut fl ħar iva, naqra. Mela, mela. Mhux kont il-marda dik jek tiftħu jew le. Ma teffettwax. Jekk ix-xewqa xewqa tal-familja jkunu jridu jiftħu biex jarawhom jarawhom qabel ma jindifnu iva. Għaliex li ma taqtalhomx qalbhom. U hemm xi spjega, ġdi osservajta. It-tebut jidħol biex jindifend. Jidħol.
Għaw Malta.
Ir-ras il-qoddim l-ewwel. Is-sieq, is-sieq, is-sieq, is-sieq. Għawdex bil-kontra. Eh, għawdex bil-kontra.
Għawdex bil-kontra.
tar-ras. Hemm xi spjega?
Ekk, eh, tal-użanza tagħhom. L-għawdex bil-kontra. Għax fil-fatt meta inti fetaħ it-tebu ta' Malta, inti tkun tara il-kuntrarju tara il-mejjed biex tara faċċata tiegħek. Mhux hemm spjega bħal ma jsir il-quddies iħarsej il-kurċifiss, għax inti meta osservajt, insomma osservajt, inti meta jidħol it-tebut, ikun qed iħares lejn l-artal. Eżatt.
Il-mejjet. Ara qassis differenti, fejn mhux tard Qassis.
Qassisin bil-kontra. Ara ma nafix di ġdida. Saqa, eh, bil-kontra tagħna ngħidu lajjina rasu għal barra lejn tal-knisja. Jitpoġġa qassis.
Ah, ħaġa interessanti, ħaġa interessanti. Ħanibdew nagħlqu mela, mela. Jina informajtu ukoll it-tekniku biex jekk jista' jkun ippreparana kont kanċunetta partikolari biex niddedikawha lil familjari iktar mill-mejtin, però hija song li li ġibli memori sbieħ, nirreferi għar Goodbye My Life Goodbye ta' Demis Rousseau illi konvint illi anka ħaġib ukoll memorja l-qraba ta' ħafna nies. Jiena nixtieq nirringrazzja lilkom li kontu magħna permezz ta' dan il-programm illi minkejja illi ma kienx suġġett li forsi huwa sabi ħassibt fil-għodu però rridu niffaċċaw ir-realtà tal-ħajja, il-proċess tal-mewt huwa parti mill-ħajja tagħna, importanti ma norbtu xejn ma' qalbna. Però la qegħdin hawnhekk irid nibqgħu għaddejjin ġifieri minkejja jkun għall-mewt importanti iva il-mewt ġiet ommi kienet tajt għal eħfrilha il-ħaj mal-ħaj u l-mejjet mal-mejjet u l-mewt kif kienet tajda mamma mija il-mejjet mal-mejjet u l-ħaj fuq l-imwejjet xi ħaġa hekk. Speċi trid il-ħajja tibqa' għaddejja mhux faċli jiena se nitkellem mill-esperjenza tiegħi, però eh, naħseb tiġi enerġija minn barra pożittiva li tħallik tibqa' għaddej bil-ħajja. Grazzi il-protagonisti li kelli miegħi llum, kelli lil Dorita Mifsud li hija kummissjonanta tal-funerali, kelli l-nutar Dr. Matthew Aġus kif ukoll lill-imam tal-komunità Ħmadija Musulmana Lajk Ahmed Adif. Jiena minna ħatijaj ma fadalli xejn li fli ringrazzjakom tal-li kontu maħnu kalla jrid nagħmel appuntament ieħor għal bħallum tmintijiem. Nixtieq nawguralkom il-kumplament ta' smieħ tajjeb.